machiegni jawinjo na e kinde machalo koda maendi ma tobi jakome nyathi kimirwa kendo ang'eyo ni odiechieng' ma kawuono ogandawa mag jokanyanam kata nyikwara mogobet piny mondo giwinj ane to kawuono juogi mag got ramogi wuoyo wi- wi ang'o kaluwore kod kaka piny idhi e ngima sani e kit dhano kod timne ma bende sani kipimo kod ngima chon tiyudo ka gwenyruok nitiere matut machuno nyaka to ramogi juok ramogi goye mbaka nyinga tobi jakobe nyathi kimiro wan kod okinja makambo ka ok ang'eno kinja kawuono juogi Wach ang'o e wi got kaendi? Erokamano wuod Komenya, kawuono to juogi omor e wi got Ramogi ka to ok omor ahinya. Eh, nikech piny luo kok dhi maber ting'e ni juogi ok nyal bet mamor. Mhm, Iwacho ni juogi o- ochi- o- obir. Eh, iyudo ka juogi obir. Koro iyudo ka nitie ka nitie weche machando ra- juogi. Awinji. To iyudo ka juogi obir, mana kaka ineno, ing'eni ka juogi obir, akia ni kwa Ramogi neno kaka juogi obir. Eh, Eh, to juogi bir nikech ka juogi wuothi piny Ramogi ajwang', to yudo ka nyithind luo ok dhi maber Awinjo. ineno ka timbe nyithindo tinde biro magalagala ting'e ni juogi en jatim nonro koro juogi gola no kinja ma kambuotha ne piny ramogi nono an tang'o matimre to timbe nyithindo ma sani ji neno ka galagala luwore kod timbe jonyuolgi awinji Eh, manyiso ni jonyuolgi ne luwore gi weche ramogi ajwang' Koro kawuono thuon wach ma juogi nigo ka. Juogi dwa golo chik apar matayo obila. Awinji. E obila ka ing'e nitie moko miluongo ni obila mag ku- okwach kich. Obila mrwayi. Obila mag kanga. Chike gi ing'e noriwo dwa riwo gi te. To ny- tich ing'e ni ma ti ineno te tich mar obila ni. Awinji. Oriwo ogendni mathoth. Ing'e ni chon en tich momi luor ahinya. ne en tich mane omi luor ahinya to tijni iyudo ka oriwo ogendni mathoth awinji iyudo ka oganda mathoth oriwre kanyakla koro tiyo tich obila to tich obila ka itiyo ka in nyakwar Ramogi Ajwang' to nyaka ilure gi chike Ramogi Ajwang' eka kari nyalo riere awinji neno wanyise ane nyikwar Ramogi Ajwang'

kata chike mag o, a, abandu malo ka e, ma waluongo ni semeji ero majirani e, majirani Wa- waduto wan nyi wan j- dhano mak mana ni kitwa gi timbewa to opogre e, ing'e ni kit jaluo gi timbene iyudo kopogre gi kit oganda ma kikuyu to opogre gi kit oganda ma mluya awinji chik apar matayo bila awinji chik namba achiel nyakwar Ramogi Ajwang' matayi ka in obila wacho ni kik imak ng'ama onge ketho nikech ofuke ni nono Eh, ing'e ni ofuki ni nono Mm. duogi mag luo dag timni Eh, ing'eno ing'eno obila inyalo winjo kowacho nyinyi kujeni hapa mmetoka wapi na sasa ni saa ngapi ing'eni sechego wacho kochwado lwete Ero. to lwete to onge saa na sasa ni saa ngapi to lwete no to onge saa Eh, koro kit ramogi juoki mag luo dag sando ng'ama onge ketho ing'eni ng'ato ag gweno kaneye koro obilenge norido ne gandi ngima indara ka ere barua mondik gi chief ni gweno ni mari i bed piny bed piny ting'e- ting'e ni dayo dayo dayo komiye gweno dayo nigi nigi risit mano ndiki ni nyakware ni nyakware dhigo kuthurgi eh dhigo turu koro yudo kobila oneno gweno ni to onge kata ng'ama lawi ka go uwi tiketi ga ni bed piny magi ing'e ni obila moko ok obila te juogi ing'e ni tuomo obila moko obila moko to be beyo abeya Ero. koro wanyiso nyikwa ramogi ajwang' ma obila ni kidwaro ni mondo nyithindi chiemo kik roche nikech nyakwa ramogi ajwang' ka juogi wuoyo ting'iyo jogo mane osebet obila i gweng'u Ero. ting'iyo ni to bende kare gidhi nadi to kirito chike juogi ma ng'ama onge ketho to ionge go gwach to juogi kik roch kari Aya, walwar kod eh, nyikwa Ramogi e chik namba ariyo ma bende tayo obila. Ng'en obila koro keto bunde piny. Juogi wuoyo kuo Juogi gi wuoyo. Dr. Ng'en Ramogi. juogi ka wuoyo tiya bunde kech an koko bunde. Gigo gi makine. Kohero to gorete. Aya, chik namba ariyo nyakwa Ramogi Ajwang' Ero. ma bende tayo ikin obila wacho ni kik iwe jaricho nikech ochiwo asoya. Eh, Ing'e ni mako jakuo kakwalo kata turo duk ng'ato Ero. otieno ng'ato kailano kiweyo nikech ogolo mit bilie richo mitimono dhi dong' e wiyi kod nyithindi ing'en ng'ama okwalno koywak ni nyasaye ing'e nitie mwandu moko ma nyasaye omiyo ng'ato ni koro ating'i malo jogweng' nochayou ahinya un joma ninyiero anyiera ing'e ni nyikwara mogi neno gweng' nitie miye moko ma nochayi ji kabisa ma kwan gi nowit oko nowit oko ni ka ng'ane to ang'o manyalo wuok eh ma gin kata ka ne solro mag lielo nitie to eto e- eto iwacho ni aon ng'ane weye mondi Wa- wawinje gima jaduong' ng'ane wacho sarach wadwaro gik madikonyi liel ka koro nyasaye bende oting'o gi malo to in obila ng'ato turo duk ng'ato kaelani ero to iti dwa konyo ng'ama oturo dukani Mano juok Ramogi Ajwang' Rochi. Ai ng'ama oturo dukani dwa mi pesani. Pesani en mar remo ma ng'acha ywa ke ewi pesa. E juogi mag Luo Rochi kendo Yeah. ketho kari. Awinji. E Ramogi juoki odag kuo. Ingeni ingeni ko ganda Luo kibe- kubet kamoro. Ero. Tiwinjo ka juogi wacho neno bwana mabiro cha macha jakuong'. Ero. Tiwinjo ka ji chako wacho eh ma jakuong' bwana ng'ani kik wuogo ka weuru kal. Matiende ni juok Ramogi Ajwang' odag kuo. koro ki nyakwar Ramogi Ajwang' mobila to isiro ng'ama jakuo ni samoro ugwenyre kode Eh, ni o- o- odhi ti- odhi tije to ibende idhi tiji to ichuli gan mondo en ema irange kik oketh gige jopiny mano juogo rocho kari orocho nyithindi to nyikwa Ramogi Ajwang' nyaka ng'e ni mwandu duto mani piny ka gin ga mag nyithind ji to ka koro nyithindi orochre Ero. onge gima nyasaye nomiyi chik namba adek wacho ni kinego dhano kik idog i odi e idhi ir jathieth yiend nyaluo mano remo marach e mano losi Ng'eni- remo ni dhi luwi nyaka iodi gi Eh. nyikwayi nyaka dhiye nyaka eh, dhok luunda ng'eni chik remo chik oyie no mi bunde ero mondo ng'at marach irierigo to ng'ama rach ni be ka koro dwa monji ti be nyaka igeng'ri to kinege to ramogi ajwang' odag remb ramogi wacho ramogi ng'en wacho ni kik kik neg dhano koro ka po inego dhano e yor both kata iyor wang' teko to nyaka imadh yiend ramogi ajwang' kik idonji i odi kapod ok ohosi mani idhi gi tipo marach mane pok luo odwa wacho ni nyaka hosi Eh, mani ing'e ni kiwo- kidhi odi ero tinego dhano tidhi gi tipono ero ting'e ni gino nyalo luwo nyathini ko nyathi nyieroga nyiera kende ola koro koro neno ya ka chwer mani dhogi nyathi olokre olokre bongo lala e kit remo gi remb dhano pek e ka ok ohosi to nyalo ketho odi awinji e ng'e nek ne nitie kwa chon ero to juogi mag luo ne noketo ni chikego mondo orit ng'ama oneko obed nek ma both kata nek mar wang' teko e ng'e- to nyikwa ramogi nyaka ng'e kata ng'ama onindo isel ng'en kobilo maki gotieno ilewo kamoro sa gi ma kafiu ochopo ero to ing'e- obila nitie obila moko ma en onyalo nyiso min ode kit dakuon ariera oko matin aduogo Eh, to yudi ka koro mogo ionge to koro ling'i sel juok ramoga jwang' dwaro ni ng'ata ng'ata monindo i sel kiny kowuok oko dog e ode nyaka iluokri bilok nanga ikwong ikaw wath ikawo wath mondo tipo ma kocha ka kik idonji ni e ot e nono to kidhi gi tipo mar ah, sel ki- miwuok go kobila to kanyo nyalo chal dalani ma in sa ka sa ni hawa bende ananag mas ka ting'o ka to bende kwanya kwanya ka Mm, to agolo mana ka ywe luyi wang'a ka To kama kendo- no- kama kendo- nolwar nakia. Eh, to kendo ng'ato gona sim ka to wiya wil Mm. to bilo kawa koro nyaka idhi bi riemb juogi maricho mag o- i odno Ah, Kanya geno ni giwinjo. Chik namba ng'wenye kwara muga jwang' mabe tayi ki nobila. Wacho nobila ma ndara kik kaw pesa kuom mtoka ma nyalo neko. Eh, ing'e ni nyikwara juogi neno gi to nyikwara muga jwang' neno gi. awinji Nitie obila moko ma korie bade. Tiwe nodwaro ango tie mtoka kurumo. Kata ka gare ni kber. eru kar oriega bade nitie gimoro idrisa to ng'ama ka pog drisago ka gin ogendni mamoko to juok ramoga jwang' kuwuoye to kit ramoga jwang' to juok ramoga jwang' odag nikech chik dwaro ni kik ji obed mo- modhigre e mtoka nikech tuo mar korona awinji itiyo e mtoka kalo kod ji koting' ka lot mar kabich ka korona omako ng'ato e mtokano to richo duto dong' iwiyi gi nyithindi kata ka gari odhi motimo accident ni neno ka taelra eh. to remo modhi opiny kan kech ema dichiwo thuolo mondo gino odhi mano remo ni dhidok kuomi koro asenyiso nyikwa ramogi ni bedo jaluo en osigo mapek mhm. omiyo kin obila ma nyakwa ramogi ajwang' tidwa ni bende dalani chieng' moro kibeti wang' dhoodi mhm. to nyithindi mori kineno ka irangach mhm. Nyaka irit weche Ramogi Ajwang'. Chik namba abich kwa Ramogi Ajwang' ma bende tayo obila wacho ni kik ichod chi ng'ato. Eh, chi ng'ato okeloni wach ni jaode chande. Idhi mako jaode iketi sel kae to koro isero chiegi. Mano juogi mag luoro ochi. Aya chik namba auchiel nyakwa Ramogi Ajwang' ma bende tayi ka in obila wacho ni kik imak osiep gi jakuo. Ni jakuo ng'iyo kodi. Ero. Ugwenyre kodi otieno kodhi tije. ka in marach tigochone nodirni gimoro mani irocho kari koro kiny to nyithindi ochako rochre Awinji. e ing'e ni juok ramogi ajwang' to rocho kari koro nyikwa ramogi mobila nyaka iyier ni iyiero pesa tiketh nyithindi kosi iwe pesa to kari chieng' moro bedie ing'e ni onge mwandu jakuo kit ramogi ajwang' kuwa wacho jueche juogi got ramogi ka awinji onge mwandu ma jakuo e piny luo mane osedongre ma jokuoye duto mane okwalo chon ka githo tiyudo ka nyithindgi mer amera to uso mwandugi te awinji koro onge t- ere ohala miyudo ichiemo kod jakuo tiloso mwandu biger gorofe to kiny nyithindo koro wang'gi kwar ha nyithindo wang'gi kwar ha uso awinji chik namba abiriyo nyakwar ramogi ajwang' ma bende tayi kino bila kawuok ni got ramogi ka weche ramogi ajwang' wacho ni kik ires ng'ama otimo tora ng'ato onego dhano kata otimo tim mamono ma piny kuong'o iti irit iringi dhi pande iweye iweye nikech omiyi mit bilie mano richo nodong' kuomi juogi mag luo dagi ng'ama reso ng'ama otimo tora e, mobila ma kama kiseneno ka ng'ato otimo gimo marach ng'ato terre kata mana gi nyare koro idwarega mondo otweye ito koro idwa ketho kes ero nikech o- ineno pesa nyosebilie nosebilie gimoro wan wanyisi ni kit ramoga jwang' pesa tibo kawo to nyithindo to nibed maongego koro iyier pesa rumo to nyithindo to ok rum kata kichamo pesano Mm. to kesno chieng' nodong' wi nyithind gik mane jalcha otimo ema ne winji ni nyathini bende timo ne ng'ama chielo Eh, to magi juogi rocho nyithindo ka ilawo kabisa Aya, chik namba aboro nyakwar Ramogi Ajwang' ma bende tayi ka in obila man kod juogi mag Ramogi Ajwang' wacho ni kik ito agulu kata degi mag kong'o. mag juogi Mag mago ju- juogi mag kitwa gi timbewa Ei, mako jalos kong'o. Kik ito aguche mar kong'o kata puko konge. Weye en owuon en ema oting' konge. Kong'o ing'e ni en juogi. Ero. To kidwa ng'e ni en kong'o en chiemb juogi mapek. ero Tidhi kama inyombe. ero Tibodo ka ng'ato ng'ama owar. Bende orenje ne kong'o imbelene. ero tiwinjo kowacho ni ah jowadwa anto wara no kamadh abila abila tiwinjo ka jugi moro donjo kuom jaduong' moro ni in iwuon siwina Eh, in iwuon siwina yaw pap yaw pap tineno kokawo wi wi chupa ero totone matin Ero. ting'e ni kit ramogi ajwang' ineno ka sechego ochwado e lewe bo mi wang'e matek Mano manyiso ni juogi o- och- ochiero juogi osaene Ero. nyom in yaguchi Eh, juogi eh, bochiero juogi boyieng wiye matek bokaye iwinjo kobowacho Ero. mowareno Mm. okech manade Ai. matiende ni matek manade Eh, bas mano Ah, nyiso kora wenu. kora wenu manyiso ni kong'o en Ero. gir juogi Ehe. e kit ramogi ajwang' onyuolo wayudo kowacho ni en gir juogi omiyo obila chik wang'e ni sirikal odag wach ma kong'o to kidhi mako jakong'o we toriga gulini mage Bende- wepuko we puko gigo konego be onego bed ni ting'o gi gin ema gidhi bet evidence kiyalo jakong'o na make aguche ma kong'i e ting'e nitie obila moko ma nindo ogwe ogwe aguch kong'o be tiende odonje agulu mano ramoga jwang' juogi oroki juogi oyie mondo odhi opuke kokalo e lwet ting'e ni samoro Obila kocha. eh, samoro ing'e ni onyalo ga gwedegi ma kong'o Aha, notoye aha. to wuon gi ng'e ne ng'ama kia kisera Ero, ma ka notone matin eka duwuoge nyako ero. koro kong'e ma nomiyo wu- wuon gi obet wang' matek bosero min bonyuo onyuole Ero. mane ben kong'o nonge Mm. odak onyuole to og- ogo agulu Mm. juogi orochi chik namba ochiko nyakwara mogajwang'o bende tayi kino bila wacho ni kik igo ng'ama chal wuoru kata minu opingo kimako Eh, kisembe itere e sel kendo iyanye kendo ibayo ne wach nikech en jaduong' ma hike osego en dayo ma hike osego ma ok diringi e, e kit ramoga jwang' ki jaluo motiyo tich obila timako ng'at maro- machalo babani dembe kendo wuo kode mos kitere od twech imako dayo machalo gi dayo ni moro e, kotimo kotimo ketho mm -hmm. to ka tek kabisa mm -hmm. to wuog ja dhoot machielo mm -hmm. e, eh, no bana gin ma kaw jaduong' ni ababro mako ng'a machielo mm -hmm. kik isemb ng'ami gowu ng'ami luongo ni baba ni kata mama ni opingo mm -hmm. otelo mbele ni tiluwe mm -hmm. e, to hombi to in ok iwinji ibiro teri kot ichung' koni to ibo chung' kocha Eh, koro ni- uyalo kode e nipenjo ipenjo ng'ama mamani Ero. ni in gang'o Eh. Eh, in gang'o Aha. mondo wane kaka ikonyi Ero. mano kit ramogi ajwang' orocho kari awinji koro nyikwa ramogi ajwang' ma nyithindgi obila Onego ginyis nyi- nyithindgi ni chike Ramogi Ajwangi nyaka gilurego. Ah, Wang'i ane ing'e ni ng'ama chalo janyuolini ok igo chongi piny ni ing'wonene kata mako janyuolini kode ing'e nitie jomoko mawacho ni baba an itich sirikal man go ni en nyota ni en ma sirikal kiketho chik an atweyi atweya janyuoli ni kinyis kamano chik namba apar nyakwar ramogi ajwang' ma koro watieko go chike gi got ramogi matayi ka in obila awinji mar ramogi ajwang' wacho ni tem udhi e kanisa tem idhi e kanisa obila ulamo pile pile nikech tich ma utiyono jachien ng'enye molo malaika ing'e ni tich obila en ena tich mag geng'o weche mege jochiende koro geng'o jochiende kok idhigo yo makare Ero. to ketho kari koro obila mawinjo weche juogi mag ramogi awinji koluwore gi chike ramogi ajwangi Mm. kech juogi magologi kimakogi to inibed mamor kiwe tich kiritaya in i dalani inibed mamor gi nyithindi ka nyithindi biro limi awinji to kitiyo ma opogre gi chik apar ma juogo gologi to in iywagi rangayi kibet kineno gik matimre kuom nyithindi mane weche ramogi ajwang' kawuok i got ramogi ka mana kamano jawinjona ne wan kod okinja makambo e wi got ramogi kaendi kokinja kolo chik apar matayo obila mae wach mosemako juogi mag ogandawa matiyo tij obila kiyudo ka ne gitiyo maber kendo ngimagi ne ber mokalo to kaluwore kod kaka ne gitiyo oko mar chike mag kit luo kod, ra- kod timbewa ei tije mane otiyo mar obilano tiyudo ka koro koseyudo yueyo kata entie retirement tiyudo ka koro tuoche moko magalagala dala mane koro kethore yore ne mane oloso mane ni malo koro dok piny matiende ni notiyo gi juogi mag luo marach e kinde mane otiyo ei tich mar obila nyinga atobi jakomea nyathi kimirwa